Hello! Aberanteɛ nya aketeesia. Iku na yer. A, ma na ne bi a hom ahɛn awer mu fofor. Wo ho ana ndɛ enyimber yi? Menye wo ɔrebɛkyɛ nsɛm kakrabaa bi dɛ. Eyɛ aketseesia, eyɛ aberantsɛ, na Nyame ayɛ hom adom na hom atse hɔnho ase na hom tsena dɛ ekun na yer. Nna menye wo rususu nsɛm bi a, ebɛfa no dɛ wo sesɛ panyin bi, wo aunty bi, wo maame bi na ɔnye wo rotwetwe nkɔmbɔ yi. Ntsi tsie no wɔ aso pa mu. Ɔyɛ aberantsɛ nye aketseesia Nyame n'adom. Hom enya favour wɔ Ewuradze n'enyim, na Ewuradze n'adom ntsi, hom awar a hom tse hɔn ase dɛ kun na yer. Nyame n'Asɛm ma yɛtse ase dɛ, sɛ inya yer a, anaa inya kun a, obibiara a oenya yer anaa oenya kun, oenya enyim pa wɔ Nyankopɔn n'enyim, osiandɛ ɔyɛ adze papa, na sɛ adom no bi aso wo do, na aberanteɛ anya w'ankasa wo mberanteɛberem ɛyer na enye no tsena wɔrobɔ bra. Megye di dɛ ɔyɛ asɛm papa. Megye di dɛ ɔyɛ adze bi a ɔyɛ fɛw ara ma. Ne dɛm ntsi, mereserɛ hɔn dɛ, hom tse a hom tse yi, hom mfa ɔdɔ nye koryɛ nye nyamesuro na hom mfa ntsena. Na wɔntse hɔnho ase dɛ hom retsena. kɛpem mber a Nyame ne mber pa mu no hom bɛyɛ hom mpanyinfo kɛpem ewiei. Na mɛserɛ hɔn dɛ, ndɛ sɛ yɛhwɛ dza ɔrokɔ do wɔ wiadze a ɔyɛ ahomtsew mpɛn pii, ɔyɛ nketseesɛɛ na mberantsɛ yi, sɛ wɔwar a wɔtseetsee hɛn anyɛnkofo hɔn ano, wɔhwɛ dza binom wɔreyɛyɛ na wɔdze toto hɔn awar ho. Na mereserɛ wo aketseesɛɛ nye aberantsɛ a erohwɛ me yi dɛ, Mɛnnhwɛ dza ɔrokɔ do wɔ social media, mɛnnhwɛ dza nkorɔfo wɔreyɛ, wo nyanko, w'anyɛnkofo binom wɔreyɛ, dɛ wɔbɛper dɛ wobenya mba kor ekitsa hɔn nsamu na woefi awar no ase, na mbom hu dɛ enye banyin no a Nyame n'adom hom tsen, enye retsena abɔ bra. Mɛserɛ wo dɛ, hwɛ kyerɛwyesɛm no, ɔma yɛtse ase wɔ. Isaiah chapter four verse one akataasia ɔsi hwɛ mber bi rebodu a mbasiafo esuon wɔbɛse banyin kor dɛ fa w'ano fa to hɛn do ara kɛkɛ dɛ wo yer nye hɛn na yɛara yɛbɔhwɛ hɛn ho nye ara yɛbɛyɛ hɛn biribiara nye ara yɛbɔtɔ hɛn atar yɛbɔtɔ hɛn biribiara n'enyimguase ɔda mu dui. anaadɛ ngua sɛ ɔde hɛn aduan fi hɛn do, osiandɛ dɛm mber no woedu time a kyɛrɛ akɛyɛ dɛ wonnyi obi ma ɔmbɛfow osiandɛ mbasiafo no adɔɔ sõ. Ntsi mbasiafo esuon na wɔbɛper dɛ banyin kor mfa n'ano nto hɔn do, na sɛ Nyame n'adom na sɛ awodze Nyame enya Nyame n'enyim pa, enya Nyame ne favour bi, na sɛ enya wankotsee wo saafo kun, enye obiara mmbɔ mu hye, enye obiara nnkyɛ na enye no tse a, Nsuso no mu dɛ nkyerefua, na ama ɔnsom wo bo, na wankasa nyɛ no nkakrankakra ndaandan no wɔ ɔnnyɛ kwan bɔn do, na mbom wɔ ahobrɛadze mu nye ɔdɔ na erebɛdandan wo kun yi to your own taste, dɛ ma wankasa epɛ no wɔ ɔdɔ mu. Dɛmara na aberantsɛ, wo so enye wankotsee wo dze anyi ne tsir, osiandɛ mbasiafo pii wɔ hɔ a, wogu hɔ a wɔnyɛ dɛ wɔnyɛ serious dɛ wɔbɔbɔ bra na mmom wɔrepere ahonyɛdze ndzɛmba ho na awo nyame n'adom nyame ne favour enya nyame mu enyim pa na enya besia a ɔtse wɔ ase ɔdɔ na ɔnye wo tse a homfa ɔdɔ na homfa ntsena dza hom yɛ biara hom hom yɛ mbom Iyi na mɛserɛ wo dɛ, wɔnyɛ dze biribiara mfa mbɔ mu, osiandɛ obeye dɛ enye banyin no anaa enye basia no wo nkataasia ber mu, wo kun a awɔ akataasia enye ne tsi, enye no bɔ, enye robɔ bra yi, hom bɛhyɛ biribiara ase abɔ mu. Dɛmara na awo banyin yi wo so wo mberantsɛ ber mu, eyere enye no yi, Enye no bɔbɔ bra a, hom bɛhyɛ adze, sɛ mpo wonnyi hɔnho hwee mpo a, ehe mpo na oye no, osiandɛ nyia ɔbrɛ na odzi. Hom ebien, hom brɛ na hom hyɛ ase bɔ mu na wonnya bɔ mu a, ɔno no oye sen dɛ ebɔkɔ akɛfa obi a noara ɔahyɛ ada do anaadɛ ɔaben wɔ ha, innyim kwan a ɔfa do a odzi nya n'adze no, anaadɛ dɛm ahodze no. Na mbom mepɛ dɛ meka kyerɛ wo dɛ. Mɛmfa wo enyiwa nntow anyɛnkofo bi a wɔwo hɔn kunnom anaadɛ wɔreyɛ ndzɛmba bi wɔdze rema hɔn a, bi a wɔrekã kyerɛ wo dɛ, Aa medze mo kun ayɛ dɛ yie ama me, ne dɛm ntsi ma wo so wodze nyɛ dɛm. Akataasia, menntsiatsia w'anyɛnkofo hɔn ano, mɛmfa woho nntotototo binom hɔnho, osiandɛ nsatsiei ne nyina nnyɛ pɛ, na obeye dɛ enye wo kun na enye no tsen, enye no bɔbɔ bra, hom mbɛhyɛ hɔn abrabɔ no ase. Hom nhyɛ ase mfi sor. Aber biara no, adze biara wɔhyɛ ase fi ase na wɔdze akɔ sor, na hom bɛtsena abɔ bra no abɔ mu. Ɔno na ɔyɛ enyigye, ɔno na ɔyɛ adze. Mɛmfa enyiber hu dɛ banyin a enye no tse no, enye retsena, wɔbɛyɛ wo mba hɔn papa. Dɛmara na awo banyin, wo so hu dɛ basia no a enye no tse no so no, Ebɛn na epɛ no, no so rebɛyɛ wo mba hɔn maame. Ntsi hom bɛyɛ biribiara abɔ mu a ɔbɛhyɛ Nyankopɔn enyimnyam. Ntsi hom tse hɔn w'adze. Abɛdze na ɔyɛ fɛɛ dɛ aketseesi nye aberantsɛ. Hom bɛyɛ hɔn biribiara, obiara ɔnntse hɔn nka, biribi na ɔbɛba mpo a, hɔnankasa hom dze ɔdɔ na hom bɛyɛ ma awar no ma h'enyiwa agye. Osiandɛ awo fi fie bi fura no mu o, nna no so fi fie bi fura no mu. Basia no yɛ w'ahwehwɛ. Dɛm ara banyin wo so ɔyɛ w'ahwehwɛ, ntsi iyi no dress no anaa dɛ n'ahosiesie bi na efi dɛ ibotum aadan no kakra, ibotum aakyerɛ ma adeɛ yɛ nyin dɛ ibɛdan na no so wo so bɛdan. Ma hɔn ahom aka hɔn ho. Ɔyɛ fɛ, ɔyɛ enyika dɛ akataasia nye aberantsɛ. Aberantsɛ, Bible ma yɛtse ase dɛ, Ma w'enyiwa ngye wɔ wo mberantsɛber mu. Ɛyere ho ate. Nti me nso no mu no, ma wo nsa aka no, ma ɔnsom wo bo. Na no so dzi no nyi ne besia no anaadɛ dɔn ne besia no so ɔmfa ahobrɛase, osiandɛ awo besia no, awo na ɔda ɛbrɛ ho ase hyɛ n'ase, ne banyin no so ɔdɔ wo. Ne dɛm ntsi mɛsera aketseesi a ɛtse awar ase dɛ, mɛnnhwɛ dza ɔrokɔ do wɔ social media, na mbom ma w'adwen Na w'akoma nyinara nwɔ w'awar no mu, na awar ma w'enyiwa mbra famu. Ma dɔm nyinara a woetwa woho ehyia a wodzi dase dɛ awar wohu dɛ ɔyɛ ampa dɛ akɔ awar ase ampa. Osiandɛ basia dze, sɛ Nyame yɛ w'adom na sɛ hɛn w'awar mu a, ndzɛmba pii na odzi dase ma obi hu ohu dɛ basia yɛ basia awarfo. Wo drɛs no mu, wo biribiara mu, ɔda nsew. Dɛmara na banyin no so, ɔsɔ hɛn awar no mu a, no so obiara hu ohu dɛ awar ampa. Nka m'anya nkonyankosɛm ɔbɛyɛ ɔdɛw, dɛm ara na wo so, banyin, wo so nka m'anya nkonyankosɛm ɔbɛyɛ ɔdɛw, na hɔn ebien la, hom bɛtse hɔnho ase. Ɔyɛ fɛ dodoodo, ɔyɛ ahomka yɛ enyigye, ne dɛm ntsi akataasia, mesɔr dɛ mɛntseetsee anyɛnkofo, na etwitwa anyɛnkofo no, Bebree wɔbɛka dza onnyi dɛ wɔka, wɔbɔdwe hɔn enuma akyerɛ wo, dza nenya no kun nnyɛ ma no mpo, wɔbɛka akyerɛ awo basia no, na aforce wo kun dɛ no so nyɛ bi ma wo. Kor no ɔpɛ dɛ ɔdze adwen tuatua na ɔdze bɛsɛbɛsɛɛ bi ɔdze brɔ wo mu. Mma enyigye a ewɔ mu w'awar a etsease a w'ahom ka ɔnye wo kun robɔ bra no. Ebia nna erefɔɔse wo mu, ɔreka kyerɛ no a edze pressure kɔto banyin no do no, banyin bi a nna onnyi dɛm ahoma no eso. Ɔnam dɛ ɔpɛ dɛ basabasayɛ bi ba no ntsi, wo nyɛnko mmpɛ dɛ ntwetwee bi ba no ntsi, ɔbɔtoto nsɛm egu w'aso ma enntsee hɔ na mbom w'enyiwa nka dɛ ebɛhɛn awar na awar no, ahɛn mu no, ebɛma w'enyiwa bɛgye. na enye wo kun bosusu biribi abɔ mu, ikun enye wo yer bosusu biribi awɔ mu abɔ mu, na mo mbanyin wo so nnkɛyɛ anyankonyankosɛm, na ebɛma w'enyiwa agye wo yer a enye no tse no ho. Iyi na mereserɛ hɔn ndɛ dɛ, Mundwen siesiara dɛ me bea wɔ ahoɔdzen o, na hwɛ na hu dɛ ahoɔdzen onnyi hɔ daa. Ntsi sɛ dɛm mber yi monka hɔn asɛm bi, mber bi na m'edwuma mu, papa bi a ɔbɛ dɛ ebɔwɔ dɛ ameyɛ edwuma,

Ntsi ne nsɛm nkaa mu, nna ɔpɛ dɛ ɔkyerɛ dɛ, dɛm mber no ndɛ doctors no aka akyerɛ no dɛ ɔno nnkyɛr na oefi mu, dɛ oewu. Ntsi nna ayɛ dɛ nna oridzi yaw wɔ no mu. Na hospital hɔ a ɔda no so, nurses no mpo wɔmma ho kwan dɛ nurses no wɔmpepa no ho anaadɛ wonsiesie no ho. Term biara kyerɛ dɛ ɔwɔ dɛ ne yer no na ɔba, ofi fie ba no boguar, ɔbɛdandan, ɔbɔhwɛ n'edziban dzi mu. Edziban a edzi ma no hospital hɔ mpo, ɔwɔ dɛ yer no ba no wɔ bed feeding. Ntsi dɛm adze ntsɛm biara na ɔkyerɛ dɛ ɔkɔ do. Na banyin no sɛ ohu dɛ ma iyi reyɛ no ɔbor n'adwen na ntsease do, sɛ ɔfrɛngee ne maame na ɔkaa akyerɛ ne maame dɛ dza ne yer reyɛ ama no no, ɔyɛ nwanwa ara ma ɔyɛ honyim na ɔno ne maame no, maame no ɔno na ɔwo no dze, eso dza ne yer yɛ ma no no, ɔno maame no onntum nnyɛ mma no. Ntsi hɔ na ɔhyɛɛ ase ɔrekã kyerɛ me dɛ ɔayɛ mistakes pii wɔ mber a ɔwaar yer no na ɔnye no tsen. Nna ndzɛmba bi wɔ hɔ a ɔma ayɛ dɛ nna ɔyɛ a nna onnyim dɛ ndɛ n'ewiei anaa dɛ obesi ne dee a aka ne mber kumaa bi a ɔaka akyɛ no na ɔrebefi mu yi. Na dza ne yer no, dɔ a since ɔwɔ no ɔda no edzi kyerɛ no, ɔno nntum nnda dɛm eyi no bi edzi nnkyerɛ but still me basia reyɛ no. Ntsi ɔsrɛ Ewuradze dɛ Ewuradze ɔnspare no, ɔma no another chance, na ontum ɔndemonstrate love, real love, ɔmfa nkyerɛ yer no. Ntsi mbrɛ papa no ka dɛm asɛm yi kyerɛ no nyina, nokwar nye, nna enyisuro nam papa yi n'enyiwa ho, na ehu dɛ papa no yɛ obi wɔ no mu. Ntsi hɔ ara na mosuoo papa yi ne nsamu, na menye no hyɛɛ ase dɛ menye no bɔ mpaa. Ntsi efir no ma ɔse ma ɔyɛ no, nna masono enyisua. ahyɛ ase dɛ ɔnam m'enyiwa ho, na mekaa kyerɛɛ no dɛ, Aah, medze minyim me Nyame a mosom no dɛ, dɛ mbrɛ ɔakã, ɔse sɛ wo bɔn tse dɛnara mpo a, ɔbɛgye wo, anaadɛ ɔno Nyame no ɔnnkaa bio ma ɔdze bɛkyɛ wo no. Aah, medze nim dɛ oenya no hu na oehu dza ɔayɛ na ɔreserɛ no Nyame no. Nyame no, sɛ mpo doctors no akã dɛ ne mber aso dɛ ɔwɔ dɛ owu a, Nyame no ɔnnso ne yɛ dɛ Dza ɔasɛɛ dɛ nyi na erunnyi no mpo no, Nyame tum sɛ Ɔsan ma ɔba nkwa mu, dza oewu kɔ otum ma ɔba nkwa mu. Ntsi aa medze dɛ ma ɔaka no, minyim dɛ ne Nyankopɔn no, anaa dɛ me Nyankopɔn no a ɔaka no, Nyame no, obotum ayɛ. Nyame nye dɛ obotum, ɔbɛyɛ ama no. M'egya, mehyɛɛ papa no nkuran, ntsi meyɛe wiei no, nna kyɛ papa no reda no edzi ma oehu no. Dze hɔ na papa no bɛka kyerɛ me dɛ, Oehu dɛ wiadze no, sɛ yarba bi mmbɔ wo, Sɛ biribi nto hɔ a, especially yarba, yarba mmbɔɔ nto hɔ a, ihu ne hia ohia dɛ saana enye nyimpa wo yer tse a, ɔwɔ dɛ etse no ase osiandɛ ɔnye nyimpa a sɛ ɔtse do paado na sɛ nyamesuro wɔ no mu nkotsee dze dze a, onnkotum eyi wo ama da. Sɛ yer no dɔ wo, ne nyamesuro ho na enye no tse a, besia no kyɛ dɛ tsebea a na ɔwɔ mu nyina ma ɔdze ayɛ ne nyina n'ekyir. Yɛrebɛyɛ bɔn no anaadɛ ma ɔwɔ tsebea a ɔwɔ mu ɔsɛ ɔdze rokɔ wu koraa no, besia no da ho ara. Ntsi Hannah banyin no so ɔpɛ dɛ ɔka dɛ ɔsrɛ Ewuradze dɛ, Ewuradze mma no another chance bio, ɔmfa no nkɔ mma no na ontum ɔnyɛ biribi mfa nkyerɛ yer no ansaana sɛ ekyir mpo no Nyame bɔto nsa afrɛ no a. wɔafrɛ no nti hɔ na kyɛ dɛ mu dɛ ɔreka biribi ma yɛhu dɛ awar no ho hia nti akataasia nye aberantsɛ a nyame n'ado wɔaka hɔn abɔ mu dɛ hom yɛ kun na yer homfa dɔ na momfa ɛkoryɛ nye ntsease osiandɛ dɛm mber yi a hom yɛ akataasia hom yɛ mberantsɛ a hom tse na sɛ hom yɛ hɔn biribi bɔ bɔnfo no ɔnnyɛ hɔn do ɔnnyɛ hɔn ho kwan ɔnon Oye dɛ hom bɛtse hɔnho ase na mbom hom bi a na Nyame n'adom awo aberantsɛ yi awo na Nyame n'adom eyɛ bread winner ntsi ekɔ ba wɔ family no mu ne dɛm ntsi anaadɛ ehwɛ wo yer yi ne dɛm ntsi fa dɔ basia bu wo kun no na memmfi da wo nkotsee na ekɔ ba ne ntsi basia no nnyɛ iyi biribiara wɔ ne mber. Besia, wo so ebia na benyin edwuma bi na wɔasɛe anaadɛ biribi ntsi benyin edwuma no nnhyɛ da nnkɔ sor, na wo na wo so tum bu ofie anaadɛ eboa ma ahantan bi mmbɔ wo mu da a wo na benyin no daa wo ntsi. Osiandɛ nsa yi guar eyi o, na iyi so eguar eyi. Mber ara a hom awar a hom tse yi, hom yɛ adze kor, ntsi iyi nyia no nntum mmfa nnsie wo kun, ikun nyia no nntum mmfa nnsie yer. Iyi na ɔkyerɛ awar. Hom yɛ adze kor. Ntsi akataasia, nye aberantsɛ Nyame n'adom, hom awar a hom ankasa wɔtse hɔn ase no. Ɔyɛ fɛ. Banyin yɛ w'ahwehwɛ. Wo so basia no wo so ɔyɛ w'ahwehwɛ. Hom bɛyɛ hɔn biribiara. Na dɛ mbrɛ hom reyɛ a hom reda do edzi ma amamfo a wɔwɔ nkyɛn no mpo wohu dɛ hɔn awar no, ano ɔrekã dɛm ara na sor so. Wɔakyekye no wɔ asaase do, maa no sor so wɔakyekye no, wɔrekã. Ntsi ɔbɛyɛ dɛ ebɛyɛ adze a no ho bɛtse a ɔbɛhyɛ Nyankopɔn enyimnyam. Nkɔhwɛ ma binom wɔreyɛ akataasia. Mɛserɛ wo dɛ Nyame n'adom a ewɔ w'awar ase, sɛ Nyame n'adom, Na yɛfiri mo akyɛdze ba. Mɛserɛ wo atse. Ayɛ na ahyɛ maternity. Mɛnhwɛ anyɛnkofo a wɔahyɛ trousers pampee na wɔse wɔatwa mu. Ndɛ ma ɔwɔ do nyi. Ntsi nyinsɛn mpo wɔ nyinsɛn a nna wɔpantapanta ho wɔ social media wɔdze kyerɛ amamfo. Hwɛ nye enyiwa nyinara na ɔyɛ enyiw papa. Yenyim hɛn man Ghana mu no mu tse. Yenyim dza amamfo tumi yɛ. Biribi wɔ beebi paa. Na mbom fa woho to Nyankopɔn no do. Ne mɛnhwɛ dza nkorɔfo reyɛ, na Nyame yɛ w'adom na efa yafun a, enhyɛ adze a botum dze akata yafun no ho na bɛdaadaa hɔn adi yafun. Hwɛ, Bible se, Yɛwɔ adze nyina ho kwan, naaso nnyɛ adze nyina na ɔfata hɛn. Hwɛ, ma menka wo asɛm bi, mber a misi do anaadɛ mehyɛɛ m'awowa ase na minyinsan, na dɛm ber no aka kumaa bi, ammfa no a onndu one week mpo, na mawo dɛm ebɛn am dɛ all the time na mehyɛ maternity those days ndɛ no ho wɔse na ɔntwe mo so mokɔ baabi a mokɔ check up mokɔ hin o maternity na mehyɛ nti na membi no mondu one week mpo na maakɔ hospital matena bench bi do metaa na mokɔto mokɔɛ no mokɔto maame panyin bi na metena ne nkyɛn na yɛfunu no meyɛ funu wei nyinaa aka kyɛ obi aka dɛ pɛn ma ma awo dze meyɛ funu no epue kɛse Na atar no a mehyɛ, hwɛ m'atened kɛse a mehyɛ wɔ kɔba mu ho nyina ɛ, na me yafun a ɔwo so gigigigigigigigigi, maa metse ɔnyam dɔm ho wɔ so gidzigidzigidzi, yafun no kim kim kim. Ntsi maame no ɔyɛ panyin na ɔtsena me nkyɛn, sɛ na maame ntsɛ hɔ nyina na ɔrohwɛ m'. Ntsi a metsee no, maame bisa me dɛ, Ewuraba, ɔwom dɛ aka kakra, wo time, w'adwen. Ntsi ɔkãe a na meserewee. Na ehu dɛ Maame no n'enyi efi, ntsi ɔtsena hɔ no a, hwɛ, ame a metsena hɔ, metsena hɔ no a, meyɛ fun, oridzi aper wɔ m'atar mu, ntsi nna m'atar no wosow wɔ m'enyim. Sɛ nna Maame nntse hɔ nyina nna ɔrohwɛ. Hwɛ adze o. Dɛmara na ɔtse dɛ sɛ Maame no, hɛn hɛn man mu dze, dɛm nyɛma no ɔwɔ hɔ. Mayɛ moho ngye ekyingye wɔ nyɛma bi ho. Ndɛ nketeesiamba na mbrɛ nntseɛ. A wɔaba, wɔnngye nneɛma pii ndzi. Hwɛ, adze biara a Nyame n'enyiwa wɔ ho no, ɔbɔnofo no so per dɛ no so obowura hɔ adze ma w'enyiwa nda hɔ. Bible noara ɔaka akyerɛ hɛn dɛ hɛn enyiwa nda hɔ dɛ ɔwɔ, hɛn enyiwa, yɛmma hɛn enyiwa nda hɔ. Ntsi ebɛnadze? Nna ɔbɛyɛ a, ndɛ nketeesɛmba nye mberantsɛ a woesi do wɔfa nyinsa no a, akɛyɛ dɛ wɔkɔ kɔmpetihyian bi. Nna nyinsa no ho na wɔdze toto hɔ, apapa panyɛfun no na ɔdze da social media. Aketeesɛ nye aberantsɛ, mɛsera wo atse, bɔ wo ba no ho ban. Hwɛ maame bi a nna ɔwɔ mba, baatan a na ɔwɔ mba, n'enyiwa fir, Na ne mma no dɔɔso. Na maame no pere yɛ aboa ne mma ho ban ara na na ɛrena abusuafie mpo. Sɛ asɛm si no kurom a, na ɔmfa mma no nkɔ hɔ. Ɛto na ɔbɛba, biribi na ɔbɛsi na ɔbɛkɔ a, na lɛgyina na wayɛ biribi koro, wagya ne mma no anim na watua wɔn tow, wayɛ biribiara ama mma no. ɔwo maa na maame yɛɛ ne panyin. Na maame osiandɛ ɔtaa kɔ no kurom no ntsi, mbrɛ maame no fi me no, na maame no adze a okyerɛ ara nye dɛ kyɛ n'ebusuafo bohu ne mba do, maame no so ɔwo kɛse, ebusuafo bohu ne mba kuw no nyina. Ɔmmpɛ dɛ ebusuafo wɔbɛkan ne mba anaa wobohu ne mba osiandɛ maame no wɔ akwantu mu. Ntsi biribi si na ɔkɔ fie a na ɔakɛyɛ na ɔaba. A ne mba bi na ɔbɛgye awar mpo a na ɔdze hɔn tsir nsɛw ɔdze kɔ but ɔmmpɛ dɛ mboframba no wɔbɛda hɔnho edzi. Nna ɔwɔ siantsir, ɔwɔ mu a nna maame yɛ ne panyin na maame no fi mu. Na mber a maame no fi mu no, wɔdze maame no wɔdze no kɔɔ no kurom, wokesiee no kɛyɛɛ biribiara. Ntsi eyi no mu na akasakasa kakra sii eyi no ase. Ntsi ɔaba no dɛ wɔyɛɛ eyi no wie, ɔdɔ ebusua panyin, ɔpon dɛ ɔf ɔnye mba no nyina ɔnye hɔn ehyia na wɔhwɛ na wosiesie asɛm no. Ntsi ebusua panyin no bɔɔ ngua. nna maame no a oefi mu no no nuanom na ebusuafo nyinara wɔwɔ hɔ bi. Ntsi mber a wogu do ayɛ dɛ worisiesie mba no hɔn ntamu no, ma ɔtseer ara nye dɛ maame no mpanyimfo no kor asoɛr na ɔretseatsea mu, ɔrobɔ maame no dzin, Ei, maame Tsiabotr, wo mba no yɛnnyɛ hɔn hwee, yɛnnyɛ hɔn hwee, Tsiabotr, yɛnnyɛ hɔn hwee. Ntsɛntsia mu a ɔnnyɛ ntsɛntsia mu kakraba. Ntsi na ekyir ma ɔwɔ dɛ ɔyɛ ara nye dɛ ebusuafo no, ɔwɔ dɛ wotu mba no po apow, ɔwɔ dɛ ɔtɔ dɛ wogyae meeting no a wɔyɛ no na wɔma mba no wɔsoɛr. Ntsi hɔn na maame no, saana maame no hu adze. Ntsi mber a wɔdze no mba no wɔdze hɔn hyia na ebusuafo no wɔresiesie saman, saana maame no saman na wɔaba hɔ ntsi maame no hun dɛ maame no ayɛ dɛ ɔnam gya dɛ ehu dɛ ɔmmpɛ adze a ebusuafo no wɔreyɛ, nguan a wɔabɔ no a woruhu ne mba wɔrekan ne mba na maame no. Tsama no nam hɔ a, ɔreyɛ dɛm adze no. Hwɛ o, maame a ɔtse ase bɔ ne mba ho ban a, ɔwɔ mu dɛ Nyame na ɔbɔ nyimpa ho ban, naaso maame no nyim bi a ofi anaa maame nyim hɛn man mu dza amamfo tum yɛ ntsi, owui mpo, ɔtse ase bɔ no ho ban, owui mpo, ne tsama no nna ɔbɔ mfɛmfɛ a ɔbɔ no ho ban. Ne mba wɔ hɔ ma ɔmmpɛ dɛ amamfo bɔkaa ne mba, n'ebusuafo bɔbɛkaa ne mba. Hwɛ! Ma w'aniwa nda hɔ, na Nyame yɛ wo adom na sɛɛ fa nyinsa no a. Hyɛ maternity, mɛnhwɛ dza w'anyankor reyɛ, mɛnhwɛ dza obi reyɛ, na nhyehyɛ trousers pampee, na mbom kata wo yafun ho, bɔ ba no ho ban, kɛpem mbrɛ Nyame noara ɔdze ba no ato wo yamu na ɔredandan no ma wo no. Nyame robɔ wo ho ban dze, eso wo so yɛ w'afamdze, nnyɛ dɛ eba papa a epa ho. Iyi na mɛserɛ wo akataasia dɛ mɛnhwɛ dza ɔrokɔ do. Pii na hɔn adwen yɛ hɔn dɛ nkataasia a wɔaba no, pii hɔn adwen yɛ hɔn dɛ wonnya adagyer mpo a wɔdze bɔwɔ, wonnyi time osiandɛ woridzi hɔn mber ntsi, wonnya adagyer wɔakɛhyɛ awar ase akɔsom ebanyin Na wowie efir ho dɛ mbrɛ yɛ akataasie ɛbɛyɛ panyin. Ntsi ma yɛtse biara no, sɛ esi do akataasie na ɛyɛ dɛn, ma ɔtse biara no wo mber bɔso, ɛbɛyɛ panyin. Ne dɛm ntsi ɛberɛ biara a elbɔ biara, mendwen dɛ mbrɛ yɛ akataasie wonyo ne mfir ne nyɛ panyin, na ma ɛbɛyɛ ara nye n' osiandɛ mogya mu no wɔ wo mu, obodu beebi a. Hɔ na ebohu dɛ oye dɛ ebrɛ woho adze na enye banyin no tsena na esom banyin no dɛ wo kun nokwarfo. Dɛm ara na wɔ wo banyin no so, obodu beebi a wo so bohu dɛ mbrɛ eyɛ aberantsɛ yi, wo so benyin na ebɛyɛ panyin. Ntsi meserɛ wo dɛ, menye wo rekyɛ anaa murutu wo fo, m'asɛm no nyina nye dɛ, mɛserɛ wo akataasia, mɛserɛ wo aberantsɛ, na hom mfa ɔdɔ na wɔmma hɔn enyiwa nda hɔ na hom mper afɛɛfɛdze, na obeye dɛ hom bɔbɔ bra na a-a wɔ mber a hom tsenee dɛ hom yɛ akataasia nye aber ntsi, hom bɛhyɛ ase abɔ bra no, na wɔdze enya biribiara abɔ mu, Nyame n'enyim pa na n'adom na ne nhyira no wɔaba hɔn do, na mbom ɔnnkɛma ndza ɔrokɔ do enyi ber binom hɔn ndzɛmba a woenya no mu enyiwa nnkã ber, na hwɛ na hu dɛ nnyɛ hyɛnhyɛn nyina Nna ɔyɛ gold na fa woho to Nyame no do, na tsei anaadɛ dzi Nyame n'asɛm a ɔahyehyɛ wɔ awɔr ho no dze do, na nya dɔ nye tsema. Ofie hɔ no Nyame na enye wo kun ntsena wɔ asomdwee mu akataasia. Brɛ wo ase dɛ eyɛ akataasia na yɛ w'adze, w'asɛdze dɛ eyɛ yer. Yɛ edziban ma wo kun. Sesa ndzɛmba mu wɔ mbrɛ enye wo kun tse. Ma fie ɔnyɛ enyigye. Ma wo kun a ɔba fie a n'ahom ɔnka no ho. Nyame onhyira hɔn. Nyame ɔnka hɔn ho. Ɔntsew n'enyim na ɔmfa ama hɔn. Nna asɛn na aka ma wo nyɛnko akataasia bi a no so ɔahyɛ n'awar ase. Aberantsɛ na wo so asɛn na ahyɛ na a like Nyame subscribe wɔ YouTube beebiaa Nyame nhyira wo Nyame nka wɔ ho na ɔntsew n'enyim na ɔmfa mma hɔn bye.